Helo blant, dwi'n mynd i ddarllen llyfr o enw Pinsiaid o Bupur. Roedd rhywbeth yn berwi yn yr hen gaban gwyn. Beth oedd yn y crochan? a wnaed gan y gath a'r wiwer a'r hwyaden, a oedd yn aros am yr union faint o halen i wneud y cawl mwyaf blasus erioed. Ond... Oh! Dim halen ar ôl! cwaciodd yr hwyaden. Gwir y gair, roedd y crychenyn yn hollol wag. Doedd dim gronyn, heb sôn am binsiaid o halen i'w roi yn y cawl pwmpen. A fydda'r cawl yn dal i flasu cystal? Na! Dwi'n mynd i siopa, meddai'r gath. O, plîs, pleidodd yr hwyaden. Ga i ddŵad hefyd? Oni fua'r hwyaden yn y ddinas o'r blaen, ac roedd ganddi duedd i grwydro. O, beth os ei di ar goll? meiodd y gath. Wna i ddim, Cryciodd Rhiwdin. Ac os gwnâi, mi ddeuda i wrth gi heddlu. Y, rhoi di byth o hyd i un, atebodd y gath. Os byth yr ei di ar gwll, meddai'r wiwer, y bydd gore i wneud yw aros yn dy unfan, ac fe ddown ni o hyd i ti. Roedd hi'n bryd dal y bws. O, gai ddwad? hewiodd yr hwyaden. Gai, meddai, gan wingo a wiglo a siglo a sweio. Nes i'r gath o'r diwedd ddweud, O, iawn! Os wyt ti'n addo dal yn dyn. Ac mi ddodd inne, meddai'r wiwer, a gafael ynoch chi. A dyma nhw'n mynd ar y bws i mewn i'r ddinas mawr. No. Ond fe gododd y ddinas ofn ar yr hwyaden. Roedd y lle'n fawr iawn ac yn brysur iawn. Syllodd ar y siopau a'r tyrau a chwacian, O, beth am brynu'r halon a heli'n traed am adra reit sydyn? Dal dy afael, meddai'r wiwer. Dyw'r siop halen ddim yn bell o fan hyn. Arweiniodd y gath nhw heibio i fwy o dyrau a mwy o siopau a werthai bob un dim i bawb, cacennau, pwdinau, penwaig, plygiau, tapiau, tebotau, pizza a phupur. Ac fe roddodd hynny syniad da i'r hwyaden. O! Ond ni fydda hi'n wych, murmurodd. Pe baen ni'n prynu ychydig o bupur i'r cawl pwmpen, mi fyddai'n blasu yn... Oh! Hyfryd! Gwagiodd. O, gawn ni brynu peth? Pupur, gwechiodd y wewer. Does dim angen hwnnw arno ni. O, decwr siop Halen, meddai'r gad. Mae gyda ni waith i'w wneud a dydyn ni ddim eisiau colli'r bws adre. Ond dyma Rhwiaden yn edrych drwy ffenest y siop pupur. Ond oedd yr Rhwiaden ddim hyd yn oed yn gwrando. Roedd yn meddwl am bupur ar gyfer y cawl pwmpen. Tybed a fyddai un pinsiaid yn ddigon? gyfynodd wrth droi. Ond, wrth iddi freuddwydio am pupur, roedd y lleill wedi mynd. Ar goll! Cwaciodd yr wiaden. Dwi ar goll, ydw ddinas. A dyma hi'n ei heglu hi. Heb feddwl i ble. Y tu mewn i'r siop halen, roedd y gath a'r wiwer yn brysur yn prynu cwdyn bychan o halen. A sylwon nhw ddim bod yr hwyaden a'r goll nes iddyn nhw orffen talu a rhoi'r halen yn y bag. Oh, ble gall i fod? Mewiodd y gath. Am lle gwelson ni hi ddiwethaf? sniffiodd y wiwer. Oh! Wrth y siop bupur! gwaeddodd y ddau yr un pryd, a dyma nhw'n rhedeg yn ôl nerth eu traed. A dyma'r wiaden yr ochr arall y stryd. Ond rydym yn gallu gweld ei gilydd. Ond oedd rhwy, ond roedd yr hwyaden druan ar goll yn y dorf. Allai ddim hyd yn oed ddod o hyd i'r siop bupur erbyn hyn. Trawodd yn erbyn iâr glwc. O, wyt ti ar goll? Clwciodd yr iâr. Yndw, loeddiodd yr hwyaden, a fedrai ddim dod o hyd i fy nghyfeillion. Wel, ym mhle gwelest ti nhw ddwethaf? Holodd yr iâr. Yy, wrth y siop bupur, egiodd yr hwyaden. Ac mi ddylwn i fod wedi aros yn nes iddyn nhw ddod nôl. O, mi anghofiais! O, mi wn i am y siop, meddai'r iâr. A gallai'r ci pupur fod wedi eu gweld nhw. Tut, ewn ni i holi.
Y caf y gwiwer. Holodd y ci pupur. Wel, maen nhw newydd adael. O, wel ei byth mae hon yn nhw eto, llefodd yr hwyaden. Ac ni allai dim ei chysuro. Ddim diod hyd yn oed. Ddim cacen hyd yn oed. Ddim hyd yn oed pecyn o bupur. Uh, heddlu, mae hwyaden ar goll yn y pot pupur.

Ac ar y gair, dyma chwe chi plismon yn cario cyrn siarad. Pedwar ci tân cymwynasgar, dau lwynog y a benderfynodd beidio aros, yn rhuthro trwy'r drws ac yn galw'r gath a'r wiwer. Cath a wiwer! O'r diwedd, y gath ar wiwer. Roedd y hwyaden wrth ei bodd. Doedd y gath ddim yn flin. Doedd y wiwer ddim yn bigog, er ei bod nhw wedi colli'r bws ola adre. Ah, pwy sy angen bws? Cwaciodd yr hwyaden. Mae gynnon ni gi plismon i'n hedfan ni adra. Roedd y gath a'r wiwer yn hapus. Roedden nhw wedi cael eu halen ar gyfer y cawl pwmpen. Ac am yr hwyaden? Wel, fe gafodd hi becyn o bupur. Gyfeillodd yn dyn ynddo yr holl ffordd adre. Gartref eto yn yr hen gaban gwyn, caw pwmpen yn berwi yn y crochan, a wnaed gan y gath sy'n tyfellu'r bwmpen, a wnaed gan y wiwer sy'n arllwys y dŵr, a wnaed gan yr hwyaden sy'n ychwanegu pinsiaid o halen a phinsiaid o bupur. O-o! O na! Pecyn! o bupur, a fydda'r cawl mor flasus ac erioed. A chiw! Wrth gwrs y byddai.